Çilim çekmegil. Janyňa kast etme, düýtgeşim, özüň. Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Pendim bi, roza tut, oky namazyň, haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Çilimden ýylanlar düşer boýnuňa. Agzyn açyp, haşlap girer goýnuňa. Her zaman zäherin salar iýniňe, haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Tenleriň tisginip, andan gaçar sen. Suwsuzlykdan zäher zak gum içer sen, Içim ýandy diýip agzyňy açar sen, Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Ýylan aýdar, Bu gün gaçar sen menden. Ol Hakyň emridir, aýrylmaz senden. Ol-şol wagt bizar bolan sen andan, Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Ýalançy dünýäde isleme wepa. Ot iýmek bolarmyş bizowku-sapa, Düýtgeşler ummat däl diýdi Mustapa, Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Bu dünýä panydyr, durmaýyn geçer. Her kimse akyldyr, bil andan gaçar, Şeýtana ýol berme imanyň öçer, Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Amanat janyňy kylmagil töhmet. Sarpasy nedir gel sen imdi pähm et, magşar gün nädir sen jogabyňny aýt haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Iblise ýol berme, ýutmagil nary, gül diýip özüňni salmagil hary, bigaýratlyk etme, saklagil ary, haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Terk eýle çilimi. Dogrudyr haka, Her zaman toba edip tutdul sen ýaka, Diýirlermiş, suw bermez düýt keşe saka, Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Içdigiň zakgumdyr, iýdigiň otdur, Bilmez sen, şeýtanlar kesbiňe şatdyr. Bu gün hoşnut bolsaň, taňla heýhatdyr, Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Bir sapar hatadan çekipdir Aly. Seýil üçin sähraga çykypdyr weli, Bir mesjidi görüp zerli sapaly, Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Mesjidi görüpdir ajaýyp sada, Tomaşa eýleýip girmiş pyýada, Sütüni syýamyş, örtenmiş oda, Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. O şol demde gaýdyp gelmiş Resula. Habaryn söýlemiş sahyp usula, Sütüni syýamyş, nädir wusula, Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Resul aýtdy, Aly eşitdim sözüň, Sypatyň, suratyň görüpdir gözüň. Düýtkeşlik zyýandyr, eşitgil özüň, Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Görüp sen mesjidi, turpa ýaranmyş, Şeýtan saňa bu gün keýpi berenmiş, Anyň üçin sütün oda bürenmiş, Haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Adamyň sütüni, bilgil, imany. Bi şeýtan mekirden sakla gyl any, Gapyl bolsaň ýakar, etme gümany, Haýpdyr janyňa, çilim çekmegil. Şo pursatda Haýdar çykdy meýdana. Gahr ile kast etdi, lagl, şeýtana, Şondan bäri şeýtan boldy pynhana, Haýpdyr janyňa, çilim çekmegil. Andan owal şeýtan äşgär gidermiş. Adam aldap, dinin beýle bozarmyş. Bissimilla diýseň umyt üzermiş, haýpdyr janyňa çilim çekmegil. Magtymguly, pendiň illere söýle. Öz halyň niçikdir, bir pikir eýle. Sapar kylmak lazym, azygyň eýle. Haýpdyr janyňa çilim çekmegil.